Portugaliýanyň paýtagty we Ýewropanyň iň köne şäherleriniň biri bolan Lissabondan hemme kişä salam. Bir hepdelik geldim. Şu adam Lissabonyň iň meşhur meýdanlarynyň birinde. Arkamda görýän heýkeliňiz atyň üstündäki goç ýigit 18 nji asyrda ýaşan Portugaliýanyň patyşasy Josef I. Görýän bolsaňyz, adamlar şu gün dördünji gün hepde içi adam üçin ýaglak, hepde soňy has köp. Gaty köp turist bar. Lissabon hakynda birazjyk aýtjak bolsam, ilatyň köp bölegi daşary ýurtdan gelip işleýän halk. Haýsy ýurtlardan esasy? Afrika ýurtlary, Arap ýurtlary biram günorta amerika ýurtlary gaty köp adam bar. Biraz bastora görkezeýin. Gelseňiz şunýalak kiçi sary tramwaýlar gaty kän. Gaty meşhur. Şu wagt Bärde esasy meşhur köçeleriniň birine ýöräp barýar şu wagt. Häzir adamyny görersiňiz. Bärde düýn aýlanypdym. Bu gün hem siz bilen bile aýlanaýyn diýdim. Nätýä? Birem bir zada üns berdim. Bärde kän halk gurallara kän üns berenoklar. Ine görýän bolsaňyz bärde polisiýa bar, bärde gyzylda Geçip otyrlar. Polisiýada gowy ýadapdyr. Buram Ýewropanyň köp ýurduny gezdim. Gurallara iň uýýan döwlet Porsche diýipdiler. Gyzyl ýanyp otyr, adamlaram geçýär. Hiç kim ünslenok. Polisiýada bilemok. Ýadapdyrmy ýa bular üçin normalmy. Ine menem akyllyja bolup ýaşlygyň ýanýança ýaşyl ýanýanja garaşýan, soň geçýän. Aýdyşym ýaly Ýewropada şuňaly gurallara döwlet döwletiň goýan gurallaryna iň uýýan halk. Polşa. Ne ýaňky diýen köçäm? Adamyny görýän bolsaňyz, esasanam aňyr tarapda başlaýandyr. Şinýala köçelerinde her ýer kafe, bar, pub. Gije halk ýatanok. Buram Erasmusdan gelen köp studentlerim bar. Olaryň köpüsi gije Hytaýda. Portugaliýa bolansoň her ýerde Ronaldoň suraty. Ronaldo görýän bolsaňyz. Biram e, geleňizde gaty seresapça boluň. Çynarok ýolda zatda taksiçiler gaty kän. Çynarok braslet ýa suwenir jagaşda satjak bolanlarynda elläýmäň. Käbiri eliňize gysdyrýar, almajak bolsaňyzam soň pul talap edýär. Şonuň üçin sowgat diýselerem hiç haçan alaýmaň. Diýen bir ukrainaly dostum şol ýaly sowgat diýdi, eline dakdy, ondan soňam pul tölemeli boldy. Sowgat diýýärler, soňam hany puluň ýokmy diýip sorap başlaýarlar. Gyzyl ýöne hiç kim menden başga hiç kim dadynok. Indi ýaşyl boldy, geçýär. Haýran galdym. Gelenim bäri hiç hili erbet waka gabat gelmedim ýöne düýn grup bilen aýlanyp ýördik. Men bärik bir grup bilen geldim. Onuň aramyzda bärde ýaşaýan ýerli halkdan hem 2-3 sany kişi bardy. Şolar diýipde seresapja boluň. Giden wagtyňyz jübiňize, gapjyňyza üns bermeli. Sebäbi bärde Maşennik gaty köpmüş. Ogry, maşennik şoň üçin oňada geleňizde üns beriň, ter sakçy boluň. Ýöne şäheri gaty haladym. Şäher kän uly däl, köp ýeri ýöräp gidip bolýar. Geleniňizde bärde göni metro metro münmäň, münmezden öň sary kartlary bar. Şondan göni maşynkadan alýaňyz. Soň şoňa pul pul ýükläp gezibermeli. Tramwaý, awtobus, metro hemmesinde geçýär. Ýaşaýjylar. Buram ýollarda sungat işgärlerini her ýerde görüp bilýäňiz. Aýdym-saz bolsun, ýa şunýaly surat bolsun, ýa el işleri bolsun. Şu wagam öňümizde mugt konsert. Men geldim onuň tordy. Şu an ýeke däl, grup bilen aýtma, bu gezek ýeke gelmedim, grup bilen geldim. Şu adam Portugaliýanyň iň meşhur naharynyň biri, desertiniň biri. Okay. What's the name of? Pastel de nata. Ha, pastel de nata.
Yes. The best dessert in Portugal. Bulam Gruziýaly

Ulan görýäňiz pasta de nata yes pasta de nata yes
Awşan ýalak onda häzir barlap göreli ondan soň tagamyň näldigi soň aýdarys. Awa dostlar şu wagt Portugaliýanyň iň meşhur ýeýjekleriniň biri bolan pasta de nata. Bärik gelseňiz hemme ýerde görüp bilýäňiz. Maşyn ýaljak. Tatly.
Na kawali mokta. A sinamon dawak alyp osa kuzem.
Erbet däl ýöne gaty süýji. Ýeňizde ýa suw ýa-da çaý bolmasa gaty kyn. I'm I'm speaking Turkmen. So did did you like?